Musoro webhuku Museve Usingapotse Unorevei? Ndezvipi zviitiko zvishanu zvinofambirana nemusoro webhuku Museve Usingapotse? Ndinodawo kugamuchirai mukati mechikamu chino apo tinoda kutarisa uvarano Muzuva ranhasi tichange takanangana nemusoro webhuku rakanyorwa naCraymore Kutya uripo unoti Museve Usingapotse. Zvinorevei kuti museve usingapotse? Ichi chirevo chakadzama chinoreva chombo chomuseve icho chinonangana nezvishuwo zvemukandi uye kuzadzisa chinangwa chemukandi wawo zvizere pasina kukundikana. Izvi zvinodudzwa nezviitiko zvose zvinosanganisira kurwa, kutsiva kana kuvhima. Zvinangwa izvi zvinobudirira nemutoo unozadzisa zvishuwo zvemukandi, pangave pakutsiva mhosva kana zvakaipa zvinenge zvaitika, kungava kudzivirira ushe Kana kuvhima mhuka dzinotyisa, ngatitarisei tsigiro shanu dzinobuda mubhuku dzinoratidza kuwadzana nekudyidzana kwakasimba kuri pakati pemusoro uyu nezviitiko zvinobva mubhuku Musevi Usingapotsi. Chekutanga, musoro webhuku Museve Usingapotse unotsigirwa naKaringe uyo anouraya Mbada pamwe chete naTapera nemuseve. Izvi zvinobuda panonzi nemunyori, Mbada yakamusvetukira akakunga museve ndokuibvambura ikanorovera paruware ichibva yafa. Izvi zvinobuda zvakare panonzi nemunyori, Karinge akakanda museve ukabaya Tapera mukanwa ukabuda nekugotsi. Ngatitarisei pfungwa yechipiri. Musoro webhuku Museve Usingapotse unotsigirwa naMambo Chakaingesu avo vanoparadza mhandu dzavo dzemauto vachishandisa miseve inopinza. Izvi zvinobuda panonzi nemunyori, Mambo Chakaingesu vakabaya Marizanhi nemuseve kugotsi, akafira ipapo. Izvi zvinobuda zvakare panonzi nemunyori, Mambo vanopfuura gutsa nemumwe museve une simba wakazobuda nekuseri kwemutsipa wake achibva afira ipapo. Ngatitarisei pfungwa yechitatu inotsigira musoro webhuku Museve Usingapotse. Musoro webhuku Museve Usingapotse unotsigirwa naPondai anouraya Mambo Chakaingesu achishandisa miseve nehudzamu hweutsinye hwake. Izvi zvinobuda panonzi nemunyori, Pondai anobaya mambo nomuseve wekutanga pabendekete. Mambo paanenge achimhanyira kumuzinda achifunga kuti achawana rubatsiro rwehondo. Izvi zvinobuda zvakare panonzi nemunyori, Pondai anowedzera kubaya mambo nemimwe miseve pamutumbi wake kusvikira mambo vafa. Ngatitarisei pfungwa yechina inotsigira musoro webhuku Museve Usingapotse. Musoro webhuku Museve Usingapotse unotsigirwa naKaringe uyo anotsiva rufu rwaMambo Chakaingesu kubudikidza nekuuraya Pondai. Izvi zvinobuda panonzi nemunyori, Karinge anopfuura Pondai nomuseve asati asvika pamuti wemuhacha wepamuzinda pavaizvamburaniswa nematombo nevarwi. Ngatitarisei pfungwa yechishanu inotsigira musoro webhuku, Museve Usingapotse. Musoro webhuku Museve Usingapotse unotsigirwa naMarizani uyo anouraya nyoka yerovambira yakatsakatikisa upenyu hweshamwari yake kunjere kunjere. Izvi zvinobuda panonzi nemunyori, Marizani anokunga uta hwake ndokupfura rovambira paziso pasina kupotsa apo anenge achibva kunosora dunhu raMambo Chakainjesu. Izvi zvinobuda zvakare panonzi nemunyori, Marizani anoedza kuipedzisa nemuseve wepiri wakanyatsoti bvuu mumbatata dzedumbu rayo ndokuibvambura. Kwanhasi, hama dzadiwa, ngatigumirei pano. Tisangane mune zvimwe zvikamu zvinotevera. Basa rekuita, Handei tinotarisa kuti musoro webhuku unotsigirwa nezvimwe zviitiko zvipi zvirimo mubhuku iri. Chisarai.